Erokamano ahinya Nyikora Mogajwang' kaka watime pile. Ing'eyo ni ma endi en chenro mar Injili Kalo mabiro ni wik ka wik ikelo kod Anna Jwang' Junior kod Jatich Nyasaye ma pile. Kawuono ni endi wabiro yango ni mago eki ma bende Jatich Nyasaye kawuono oikonwa. To kapok wachako gimoro amora kata bende kapok ing'isowa gima seche moko iketonwa to dakwayi mondo bende ilamnwa Ruoth Nyasaye ka wachako. Erokamano.
Mm. We walam Nyasaye kamoro amora mintiere miwinjowa kata minenowa e, mi wang'i kata ikul wiyi duong'o mondo odogni ma nyaka chieng' wuoro mane obeti ka piny pok obeti nyinge ni kod teko moloyo mi wagoni ni erokamano jatelo kigwedho jawinjo nyasachwa e tinende ne jehova maduong' e remb yesu kristo maduong' ma jawar Amen.
amen Ah, nyasaye osekawo kinde malach ahinya kapok wachako romo kodi kendo mm. nyaka ne watim chenro mogik marwa mar injili kalo mm. ok ang'eyo ni kawuono ni endi tiiko ne jowinjo magwa e chenro mane kata wach mane mar chiemb chuny ma ikelo ne godiochieng' ma kawuono amen mm.
e, kawuono ne bang' ndalo mathoth e, awadwa ni mondo wawuoy ane ikoni uh, jomany ono jomany ono e joma manyo ono mm. Mm. Joma, manyo, uh, joma manyo ono ng'iso ni gin seche moko gidonjo e ute mag lemo ka gin gi paro mar dhi yudo ono kuma gidhiyeno endi e. koro mano e thoro mar wach mano e thoro mar wach jogo eki ma nigi chuny mana mar luwo gigo mabeyo minyalo timnegi e kit ngimagi mano Ang'o milose wach ni to Yesu wuon to notimo hono ka nodak e piny ka? Eh.
Gimomiyo alosi wachno, Yesu wuon ne timo ono, mm. to ok notim ono mondo ilu ono. Ne ok otim ono mondo alu ono. Eh, to mm. notimo ono mondo mm-hmm. iluwe. mondo aluw yesu wuon e. to kik aluw ono e, to kik iluw ono mm. mane momiyo chieng' mane mano otimo ono mar mkate gi rech mm. kosepidho ji mm -hmm. to ka kiny ne jok odogo luwe yeah. to konogi niya mm -hmm. un ok uluwa mm. nikech ono mane uneno mm -hmm. to uluwa nikech chiemo mane uchamo uluwa nikech chiemo mane uchamo nyiso ni jogi eki noluwe nikech ono mane otimo e ono mar chiemo kwaro chiemo chaye mane giluwo mm. e.
To e piny nyiso ni gima ne ono cha otimo uh -huh. ema giluwo to giluw Yesu ma ono. Oh, giluw Yesu ma ono.
Mm. Erokamano. Mm. Sani endi e, onyalo wacho ni tieng' ni endi kata dho Kisungu wacho ni Uh, generation ma wantie sani ni endi mm. giluwo ono malich mokalo kendo mm. bende kama iyale wach mar ono ji biro dhi kanyo endi mm. tiselero nwa gimomiyo yesu bende ne timo ono mm. notimo ono mondo oluwe en owuon mm. to jomoko sani endi oseloko ono ni ohala mano nikech kotimo ono to seche moko ng'ato wang' nodhi ochule kuom teko ma en tiego bende nitie joma nigi teko sani mar timo ono kaka yesu ne timo ono kendo wawach ni niya mm. ni nyaka kisomo fweny mm. ondiko wuoyo ne ondiek mm -hmm. nomi teko mar timo ono Nyako ndiek nomi teko mar timo ono. e, mondo ka nyalore to lal oganda moko Mm. winjo mano nyiso niya ok joma ni kod yesu kende matimo ono
Ok joma nigi Yesu kende ma timo ono. e, Ono nyalo tim kata gi teko mag mudho. kata teko mag mudho timo ma ono Mm. e, koro mano emomiyo yesu owuon ok ne dwa ni ji olu ono e, to nodwaro ni mondo ji ang'owa Oluw en ji owuon. oluw en owuon Eh, to sama ng'ato luwo ono to nyiso niya koro owere gi yesu koro luwo tich mane yesu timo Eh, were gi yesu eh. oluwo Koro nyiso tije ni- mane otimo eh, chalo noluwo gima konye e ringre e ringre owuon Eh, e to ringre gima owuon. konye Eh, chunye o gima konye e chunye ere kaka inyalo pogo kido mar ono mar ng'ama timo ono gi teko mar mudho gi ono madiera koso wach mar ono tidagi chuth Wach mar ono, ono temore atima. Mm -hmm. To ok ugi maduong' e piny ruodh Nyasaye. Mm. Gin gik moko mathindo. Mm -hmm. Gin gik moko mathindo e piny ruodh Nyasaye. Nyasaye. Mm. E, ma kata kotimore yeah. to Nyasaye ok ovalo ahinya. Gima Nyasaye ovalo, mm -hmm. Nyasaye neno ni nigi tek ahinya mm. en ka ng'ato yie to weyo richone mm. iwinjo mm-hmm. nyiso ni eka ng'a nyasaye eka Nyasaye onweng'o. Sama ng'ato war, eka Moyie Nyasaye gi nigi chunye. e, moyie gi chunye, mowuotho e warruok gi liw mare, to eka Nyasaye, pinyruodh Nyasaye otimore nade? Onweng'o. To ka ji otimnegi ono, to gichiemo e onono nikech ne gidwaro chiemo e ono. Koro ka gisechiemo e onono to ongima gi ok olokore, gidhi mana gi ngima gi- gang'owa gi mawu Gi ma- mahu mane nitie cha. e gi mawu mar ono to pod onge gima onge gi- gima onwang' Onge gima onwang' kanyo.
Eh. Kamano. to sani ji dhi gi mawu mar ono Mar ono cha. Eh, wadhi ir ng'ane ng'ane matimo ono wadhi ir ng'ane ng'ane matimo ono kacha cha mitime ono ni kacha mane gi nyasaye koro ineno ka ok en nyasaye Eh.
Erokamano. To bende nitiere tudruok moro amora e kind ono gi roho maler. Ono gi Roho Maler. Gi sama wawuoyo e ono to ok Nyasaye matime. Kamano. To Nyasaye en ng'a?
Nyasaye en Roho. Roho Maler. Eh, Nyasaye donge Roho Maler.
Kamano. To Yesu en ng'a? Yesu donge Roho. Ja kamano. Eh, koro nyiso niya, tudruok nitie kod nikech en e wuon gimoro amora. En e wuon gimoro amora. Eh, sama no, ka Yesu emotime, to en marie Mar Yesu. mar yesu to ok otime mondo iluw eh? Oti- oti- oti- ok mondo iluw ono to otime mondo iluw yesu Yesu wuon.
Eh. Jago no matime koro. Eh. Kamano. chalo mana ranyisi Kamano. ka iluwa Aha. kata in kod era marach Aha. era marach ma ji go- go- ji godo nigo ku- eh, ji nigo kuom kuom yesu en era minwang'o ka Ohero Yesu nikech gima Yesu timore nade? Timo. Timo. Mm -hmm. E kaka in bende ng'ato nyalo eri nikech kuom gima timo.
E, ki, kuom gima itimo.
Kata kuom gima miye.
E, kata kuom gima imiye.
Mm. E, mm. e, seche moko em kubiro iri te miya lofu, kubiro iri miye miya bich moro. Mm. To inwang'o ka koro gino miyo obedo machiegni kodi ni ng'ama ber ang'ama long'o e ng'ama long'o to omiya omiya luor o- omiya long'o kokalo kuom gima timone e kendo omiyi luo Luor. luor to chieng' ma koro gino onge kendo koro ok odwara e dong' an agere bana asungora asunga Eh. ineno kama kama gino gino ting'e ni en in ema nyimiye koro mane era ma jiwero godo yesu kamano e, ma ka ok unyal nwang'o ono no mm -hmm. to koni an bende rwathno warwono ba siwuothe to ok anenona ok inenoni e, ok anenona koro ok one tiende mochako dhi nyime e, ok one tiende mar dhi nyime kamano e. to nitie oganda moko ma sani endi odonjo wach nyasaye ma mm. bende wachore mm. ni gin gidonjo e kido mar ono mm. ono moro ema noywagi ma gidonjo e kanyo mm. jogi eki ere gima inyalo wachonegi nikech gin gidhi nikech ng'ane notimo ono to gidhi kanyo endi ka ging'e nya- nya- e ka ging'e wach nyasaye kata ka ging'e eh, ny- wuo- wuon nyasaye owuon ma ne en yesu kristo mobiro mondo othonwa gin gidhi nikech ono Yes. giluwo samoro kanisa moro nikech ono giluwo ji nyasaye moro nikech ono To chieng' moro ka dipo ni jago ni bedo ma onge to samoro chunye tho weyo kanisa chunye tho weyo wach nyasaye mano endi nyalo wachonegi nang'o nyiso niya sama ng'ato luwo ng'ato nikech ono kiluwa nikech ono to an bende wuon mm. ok ang'isi ng'ama timo ono kamano ok agoli ira mm. mano emomiyo iwinjo ka Peter Gere mm -hmm. ne tamore giko ni gigi ok watimo yeah. gigi Yesu emotimore nade emotimo ng'iso ni gigolo wachno kuo kuomgi eh, mm. to giketi kama gino notimore nade kama gino noaye mm. iwinjo mm. e ono ok en marwa mm. wuono mar yesu koro an kik iluwa mm. e an inyalo kata mana kamoro amora ma intiere jalo nitiere inyalo dok mitimri nade miluonge kamano muwinji koro nyiso ni sama ng'ato timo ono orombe no nyiso ni ng'ama omiyo authority mar timo ono mano kaka bende petro gini ne time telo mokwongo Eh. kaka ne giwacho ni maendi wan magi ok mekwa Eh. magi endi gin tije mag nyasaye owuon Man- tije eh. mag yesu kristo mano mano emomiyo iwinjo ka Jo-Farisai nopenjo gi jo-Sadukai mhm. ni to e teko mane, mhm. in whose authority, mm. e teko mane mitimo godo gigi? E teko mane? E.
E lwet ng'a? E lwet ng'a? E authority mar ng'a?
Gipenjo ye?
Yesu wuon.
Yesu kone e wuon gi mani ang'owa e polo wolo malo. Mm. E. Koro in bende nyaka iler ni ani to e teko mane mhm. ng'at mane momiyi thuolo no mhm. eh. momiyi thuolo mar timo weche mag eh, odni eh, mitimo to ji neno kaeto jomoko bende lal ka luwi mm.
mano mm. koro mane momiyo ng'ato onego gol ng'ato ire mhm. ng'ise ni aa ok anie matimo to ng'awa Wuora. Wuora motimo. Kamano.
Yesu e motimo.
Mm -hmm. Koro ng'aye ne mamondo time nade? En ema nego lowe. Lowe. Yeah. Tanto kik olowa. Tanto kik olowa. Mm. To mano dhi ataro mar dwaro nikech tinde ji luwo ng'ama timi owuon. Ok gidwa ng'eyo ni ng'ano wakanye to gitime owuon kendo gidwa ni mondo gitim nade? Mm. Gitime owuon. Mm. Yeah. Nikech gimomiyo mano. Mm -hmm. Nyaka joma timo gigo. Mm -hmm. Nyaka jok, jok matimo ono kat kat kat
kama ichakego abro ero kamano ahinya kanyo endi joti nyasaye pod wadhi mbele ka inde gi goyo mbaka ma bende joti nyasaye pod leronwa kotenore gi wechego eki mag on ma jomoko luwo pod wagoyo mbaka kendo amedo mana ng'isi ni kete kana kaendi kapok itimo subscription to tim kanyo endi mondo bende iyud injili mabironi juma ka juma e channel no endi mar ajwang junior Er Nyasaye. Eh. Nitiere oganda moko ma seche moko nodonjo e warruok nikech weche mag ono. To duogo fwenyo wach Nyasaye achien to chako ywag ang'e. Mm. Pod inyalo wene nikech os- koro oseng'eyo adieri mantie. Mm. Koso ndiko mar luwo ono cha pod ondikne andika. Ah, Yesu dwaro ng'at ma ofwenyo richone mm. to yie mondo oweye. Kamano.
Kisefwenyo richoni miyie weyo mm -hmm. tiweyoni. Mm. Mano emomiyo nobiro, nobiro gi ng'wono. Mm. Mano emomiyo ka de onge ng'wono to kara kata mana wan wawuon mm -hmm. to kata warruok kode wawuoye. Mm. To wawuoye warruok nikech ng'wono mar ng'awa. mar yesu mm. e, nikech nyasaye nohero piny mano era mokwongo mm. aeto kokalo kuom ng'uono gi mm-hmm. era mano era godo piny temomiyo nuon mang'u thuolo mm. koro ng'at nyasaye ohero mane momiyo yesu sama ne jofarisayo neno ka yesu wuotho gi joricho mm. tokone ne uru mang'ani wuotho ma gi joricho to konogi niya mm-hmm. ok nabiro ne joma kare Ne ok abiro ne joma kare. Eh, tabiro ne mana joma ri joma richo. Joma richo. Nyiso ni ng'ama rach mofwenyo richo ne mm -hmm. mane ng'ama Yesu nobiro ne. Mm. Mm. Ng'ama rach mane ofwenyo je ma Yesu nobiro ne. Eh. Mano chuna mondo apenje ni sama ng'ato timo ono, ono dhiga gi yie. Nyaka eh. ng'ato bed gi yie. Uh -huh. Anyalo paro kinde moro kane Petro ma bende ne osiep Yesu ahinya mm. otemo wuotho e wi pi mm. to nikech nokoso yie mm. ne ok owuotho e wi pi eh. ma Yesu duogo omako lwete kodhi ka gima mondo onim mm-hmm. wach yie gi ono chal nade yie gi ono mm. dung'e ni ng'at ma dware mimiyo ng'ama dware mimiyo yie nyiso ni ng'ato ng'ano timore nade ng'ano mm. dwaro mm. ee eh. to ng'ama dware mitimruok nade emimiyo ee eh. mm. to ng'ama ok dwar to timruok nade ok mi koro nyiso ni yie en en anyalo wacho ni en okang' mhm. mar dwaro gimoro yien okang' mar dwaro gimoro mm. Mm. koro sama idwaro no tinwang'o nikech in gi in gi yie kanyo mm. kamano mano e kaka en erokamano yeah.
pod wagoyo mbaka ka endi kotenore kuom ah, wechego eki mag ah, onni ma ng'ato nyalo timo kata bende ma ng'ato nyalo bedo ni oluwo godo ng'ato nikech ng'ato notimo eh, kamano endi nitiere oganda moko ma pok oyudo warruok nyaka sani to gin gima morogi gin wach mar ono cha Eh, nikech onene samoro e wang' jowi mare ni o nochanga ng'ane to ache ng'e ni pok oyudo warruok ogombo ni mondo owuothi e warruok samoro dobed ko oneno klep marwa niendi ang'o minyalo ng'ise kapok odonjo e kanisa moro nikech wach mar ono oromo ng'i ang'o gini
gima nyaka obed kong'eyo en ni Yesu notho. Sama ne Nyasaye ne ore mondo obi otho ne piny, nobi notho ne piny mondo mi ores dhano. Ores dhano. E, ok ne ono. Mm. No mondo obi ores dhano. Kamano. Ne ireso jaricho mondo onwa ngima mosi Mosiko. mosiko donge. To through res no, kuom kokalo kuom res, ne imiye ngima nimiye ngima nikech piny nosekoso ngima mm. e mano emomiyo ndiko wacho niya ni ng'at moro amora manoyie mm -hmm. mano kisomo johana johana e johana mm -hmm. mokwongo mm -hmm. apar kod achiel nobiro ir joge joge ok norwake to jok manorwake nomiyogi teko mm. mar doko nyithind nyasaye owuon e mm. koro ne imiyogi teko ng'iso ni jok ok ne gin nyithind nyasaye samoro amora ma ng'ato pok oyie mondo wuoth kod warruok ok en nyathi nyasaye to sama koro ng'ato oseyie to obedo nyathi nyasaye ae to irwake ot mondo wuoth kod ng'awa Kod wuoth kod wuoro ee sama ng'ani wuotho kod wuoro koro ngimane iloko koro ok en nyathi athiya to en nyathi dala ma oserwa Moserwa. moserwa gi gig dala kamano erokamano odwoko kaka wapenjo kare nikech adwaro ni mondo ng'atno owinji ni en mapok oyudo warruok to gombo ni owuothi e warruok kik bende un oluwe to ka okang' mondo obed nyathi nyasaye owuon bang'e yudo warruok kech warruok ok oromo kaka iwacho Kama. gimoromo en bedo ni in kanyo in nyathi nyasaye miluongo gi nying wuoro mare mana kaka entie mano kaka owinjore Eh. erokamano to nitiere bende kanisni moko ma sani endi yalo mana wach mar eh, ono gisoyo wach mar kristo Eh, nitie ng'ama watch waka to neno ka samoro kanisa modhiye kata kanisa man bathe ogede weche mag ono
gimomiyo ono ni sane yale mm -hmm. chigni chigni dinde duto nikech en ema en gi chiro ono nigi chiro mare en en gi chiro kendo en moywayo customer mapiyo mm -hmm. e, kendo kapo ni inyalo yalo ono to ono timore ne ji mm -hmm. to ibiro nwa ka kanyo ji pong'o piyo piyo nikech Kabisa. en kod ang'owa En kod en kod chiro. chiro Mm. eh? lakini en injili ma ochalo mana mana oa e bwo nam ochalo kod gi injili moro ma iluongo ni injili mar dhi maber Mm. ing'e ni injich dhi maber gi ono gin gin gimoro adi Achiel. Ah, gimoro The achiel gospel of of Eh, prosperity. the gospel of prosperity koro gin gik moko adi Achiel. Ah, gik moro gi- gi- gi- gin gik moko achiel moro achiel. ma gino gin gin gik moriw kanyakla to gin gi market gin mm. gin gi chiro ahinya mm. e ne tieng' masani ne tieng' masani tieng' masani ohero nyaka joma wuo giluongore no wa mm-hmm. ohero injili no nikech injili no ema moro chunygi kamano iwinjo mm. to ka ka wan wawegi mm -hmm. ji dwa dago ngima mar joote mm -hmm. joote hie hie Joote ma nodak e tielo mokwongo. Joote, joote ma nodak e tielo mokwongo. Mm -hmm. Machalo gi Paulo, mm -hmm. to chalo gi Peter, mm -hmm. to chalo gi Sila, mm -hmm. chalo gi Barnabas, mm -hmm. to bo Johana, mm -hmm. ji ok nyal dago ngimano. Mm. Nikech macha ngima ma in in uwuon ilawi ipedhi ka mwanda mm. ne en ngima mar chandruok ne en ngima mar chandruok to jogo no oyie kuom kristo mm -hmm. moloyo ng'ata ng'ata ne giyie kuom jawar e, ok ne giyie nikech ono nikech gimbe ne gitimo ono to gi benefit kuom gigo nikech e, ginoor gi aora e, mondo gidhi gitero wachno gitimo ji chango ji timo na lakini onge ng'ama ne gichajo pesa wachno ne ok margi e, ok ne en margi ne nitie wuon wach e. mm. mane momiyo ne inwang'o ka gigolo joka ka kuomgi mm. ka gitimo to igolo joka kuomgi mm. ma ono ma gitimo ah. ono na ema dwa mi itwegi mm. ono na ema omiyo ichwadogi mm. ngima mane ma gingal ma sani ja kristo dwa nodag ok gidwaro ni gidwaro ngima ma ngima ma yo eh comfort mm. them mm. ngima mar comfort mm. comfort life yeah. ni ka wadonjo warruok uh -huh. to wadhi nwango comfort life kristo koro dhi provide nwa gimoro amora gimoro amora e comfort zone mm. ma koro wan koro wachiema chiema mm -hmm. eh koro yesu tiyo to itimri nade aling' aling'a Eh.
mana kaka giwache sani mana kaka giwache sani to wang'isi niya ngima mani- mar kuom- mani kuom kristo seche moko ong'eny gi ong'eny gi obadho gi- gi mang'eny mara- ma- maram rud ng'eny marach kendo i- ma O- ok oyot Ok oyot. Eh, mano emomiyo nenwa ka jaote ok nokawe e yo mayot Eh, an gima nyalo nyiso jawinjo mawinja ni oyie kuom kristo to ok ne gimoro Oyie kuom Kristo to ok o- kik oyie kuom hono mitimo. Eh, ok ne gimoro ma miyo oyie kuom kristo oyie kuom kristo oyie nikech en babani en bawoni mano gima okuongo Yeah. chieng' moro nitie kowuodh ringruogni Aha. to irado kode Ri- ringruog- wuodh- wuodh ringruogni seche moko ibiro dago mana kia higni prabich to kata ka in gi pra- higni prabich seche moko ibiro medo higni prariyo ibiro bedo ang'owa prabiriyo to kata ka in higni prabiriyo ibiro medo apar ibiro praboro Kamano. to mago pod higni mathin E nyim Nyasaye. e nyim nyasaye koro methusela nodago higni adi Mathoth ahinya. dong' miya gi miyo chiko gi wiye Chiko gi wiye. dong' giko en bende kare no- norumo Matindo odok odoko historia waso. odoko historia wasomo koro ng'iso niya mago pod mana higni mathin Kamano. luoro nyasaye dak kuom kristo yesu e gima duong' Kabisa. Eh, ok ni nikech ono ni naneno ono nikech na adhi kacha nikech itimo hono mm. ma hono nyaka tinde jochiende timo mm. kendo jotiende tinde ng'eny kuomgi kabisa timo mang'eny erokamano jonabi ma jomiriambo bende ng'eny kabisa timo ondini mm.
ka jachiende miyogi teko mar mondo gimed lalo ji nyiso ni iso nyisa telo mokwongo ni kata mana teko mar mudho mm. bende nomi teko mar timo ono eh, mm. nitiere vas moro kama yesu wuoye Mhm. to wacho niya mhm. ni nomigi te nomiye teko mar timo ono mm. ni mondo mi kata konyalo lalo nyaka oganda moyier oganda mosewal e. onyalo bende wito kokalo kuom warogi ma e. giduog e mudho e kokalo kuom ono mm. kichono timore mok ber ber nono ono ji ohero e. kamano Ayie kodi, chuna mondo bende achak awach kodi wach moro kapok watieko nikech sa bende koro maya wang'. Eh. Yesu nooro jopuonjre piero abiriyo kod ariyo Eh. ka giduogo to gikelonega lipot Yes. ging'owo japuonj Eh. seche mane wan kocha chande Eh. naneno ka watimo onni kendo bende ne wagolo jochiende e nyingi Eh. to ng'isogi niya Mm. kik umor na utimo onni e nyinga kik umor ni jochiende ringo e nyinga to gima mondo umor ni nyingu ondike e kitabu mar ngima Mano e gima Yesu nowacho.
nyiso ni Yesu ne gologi e paro mar ono mhm. to ni iketogi e e bise mogur maber kamano e, mm. mar yie kuom ng'at moori yie kuom ng'at moori to ok iyie kuom gimomiyi ni tim e, ok mm. yie kuom gimomiyi ni e, atimo gima lich itimo gima mm. lich ni itime to ka in emitime mhm. kara en mari Ka en matime to koro en mara. Eh, kara koro demand chudo. Eh, nyaka koro chuli. ade man chudo kata bende abed gi loch e wiye. Eh, Mm. koro koro nyiso ne ya, koro nyaka chuli. Kamano.
Eh. Erokamano. Eh. Kapok watieko to ni mondo ilos gi oganda ma bende seche moko ne neno tipo ni endi, iwach negi wach moro mogik e weche mag ono ma dinde sani endi tieng' marwa olal godo ma ah, okalo kanyo endi. Mm.
Gima nyalo wacho ne jawinjo en ni mondo wabed uru oganda ma parogi ler kendo liw mm. kendo wachiwuru ae wene e nindo mm. momako piny ka ok wachiwe e nindo to wabiro bedo jok manitiye e bu ondiek mm. ondiek en din mas en din en din ondiek en din mm. ma nikech en ema ji tuk luwe mm. kama ji oluwo kama ji owinje ono mm. ji dhi
kono gintie kendo ng'ato ka ng'ato bende nigi ma mare margi mm. eh, kod mare moma momako to an gima nyalo wacho ni jawinjo mm -hmm. en ni mondo kik obed ng'at ma ohero ono mm. kech sama ihero ono jochiende timo tinde timo ondeni mang'eny kendo giluonge nying yesu mm. lakini chutho gin to ging'eyo ni a ok en mar ye mar yesu ok en mar yesu gin owuon bende ging'eyo Eh, to bende ing'eya ineno anena kit kido king'e ng'e kido nite o ka nyasaye omiyi roho ibiro ng'eyo ang'eya tineno anena likone ah maendi to ni oko ma ok mar Eh, nyasaye ma ma ni oko ma ok mar dalawa Eh. Eh.
to tamri ono Aha. to lu yesu tamri ono Tu- tamri ono to lu yesu To Yesu notim onde e ngimani e ngimani.
erokamano nyenye kwara moga eh, jor nyasaye kanyo endi ageno ni bende ise gwedhori mokalo kotenore gi puonj ma kawuono ni endi mokelni kod ana jwang junior kaachiel bende gi pasta marwa ma pile kaendi iluongo ni wuod asembo kata kiero tinyalo luonge kanyo endi ni brother okech en puonj maber kendo puonj ma bende ageno ni osego kod okang' machielo e kit ngima mari Wiyi kik wil mok itimo subscription ne channel marwa ni endi mondo iyud puonj mabeyo ahinya kanyo endi. Kapok watieko chenro ma kawuono, takwani ni mondo bende lamo Nyasaye mondo watiek gi wach maber. Erokamano.
Mm. Ami wang'i kama intiere kata kama iwinjowa ka wabedo kodi achiel. Erokamano. duong' odog ne yesu ma jawar mane obiro e piny mondo piny mondo ong'e adiera kuome to nwang' reso kuome erokamano nikech ogandani kamoro amora ma gintie mul chuny ng'ato ka ng'ato rese e piny marach ma wadakieni chiew par ng'a- pa- pach ogandani mondo gigen kuomi mochweyo ating'i malo kapaki e remb yesu maduong' ma jawar Amen. amen Amen. Amen. Amen.